Awle thirtute in zavaiin chibei leh vek ula hei tun tum chu rul lam pa Papuia a ban vun an piai eng anga an piai pawn na a hre theilo a ni a chu chu kan rawn ri ek dawn ni a chuan thirtute kha. Min la subcribe lo in awm ni chuan khawngaih taka min lo subcribe zel turin ka rawn sawm mawlh mawlh chu ni e. A video hi a sei deuh avangin a full in ka rawn ti lo ang a, chuan a full a en duh tan cripscription ah khanin link ka rawn dah ang a, tah chuan in lo va en mai dawn nia. Awle tunah i lo thlir chho tan ang aw. Ih lutuk hi min min veng harh ringawt mai bawk tawh a ti a. I la thinrim lo tawh raw.
Thinrim lo e. Thing fak nen min um haw em lo tur a ngai la. Hei Papui hi fiam thu duh tak mai a nih hmel a, amah pawh hi a bula awm a nuam khawp ang.
Hei thian tha hrui ngah ve tawk tak tak tur pahnih ka hruai tel a tichuan hei hetah hian pakhat pek zel a awm bawk a chuan ka han bawr deuh hlek ang a kan thu hriat chak hi aw kan thu hriat thin hi a tak tak a ni reng em. Tih kan fian fih ang. Hei thil mak tak mai a ni a. Mizo ah hian an awm zen zen hi ka hring lem lo. Eng nge maw a vang a eh nerve tha lo te heng hrisel na ina eh hrisel loh na thil avang a thil thleng hi chu awm zeuh zeuh mai thei. Maherawh chu tun tum mi hi chu a dang lam tlat mai a. Chu vang in Zoram khaw vel hi han hriat tir ve hrim hrim han fian fiah ve hrim hrim hi kan tum a ni. Tun hunah hian le engtinge kan posi te kan thlak deuh dawn em le? Engti awm ngei duh ber. Engti awm vak mah tur pawh awm ngai tel maw? Heta nawk phei loh a kan dah englo nia. Mizoram chhung ateng an nih hrim hrim hi chuanin ka kuta chak tawk bawk viau a. Tih a ka sik na zo ang ka tia na zo ang ti hrim hrim pawh an han pan peih a nawm chuan a lawm awm ngawt in ka ring a
a sawi ang deuh khan in ih rul lam khua a ni a papuia hi chuan a sik ve duh a piai ve duh hrim hrim in awm a nih chuan. A sawi ang khan rul lamah a inah in kal chilh thei tih kha eng tik lai pawn a inhawng reng a nih chu.
Aw, a hmuna finfiah ve duh kan awm a nih chuan eng tik lai pawhin a pan theih reng a nih chu. Aw. A rawn awm,
a rawn awm ngawtin ka ring a, min rawn, an rawn finfiah ve duh kan awm, an awm pawn, finfiah ngam loh.

Ti ngei an awm a nih pawn an duh chuan an rawn kal ve vang vang thei ang chu. Aw
pan theih reng a ni fin fiah theih reng a ni umm le tunah kan fin fiah tak tak ang ehh tar tawh. Awle tan tak tak hmain ih ka sawi ang khan min la surprise lo in awm a nih chuan khawngaih tak a min lo surprise zel turin ka rawn sawm chu a chuan like leh share leh comment kha intla hung miah lo in min lo tih sak ang a chuan papuia hi hei hi engvanga-- awm nge a nih natna vang nge ni ang a tih kha comment lamah rawn sawi teh u aw. Aw view maw kan tih a sa chu van la tha tel tel si ve umm kan finfiah dawn tun hunah hian David.
hetah hian david a thu sel a thu dik thlai chhuah a ngai tlat chu hmunah hian ban hi
helai atanga helai atanga a hela a hmawr tawn tawn leh hmai hmai nen aw. In thlahrun hi awl khawp mai a. In thlahrun awi lo a nih chu. Umm thisen chu kan chhuah tur a ni lo thisen chu kan chhuah tur a ni lo phawt mai le a ti tu tur te hian in warm up deuh hlek lo le hei a turu dawn a umm zero twelve pawh a in ready chho than umm in thlahrun loh tur a ti a mah ber in. in thla hrun leh si chuan in thla hrun kha chu tangkai lo aw tangkai lo e tawrh hlel awm khawp e keimahni zawk min pi ang tih hlawm he duat a pawh thingfak kha lo dah bo deuh hlek ula
bungrua zawng hi a awm a zel zel ni mai engmah ka ni tawh lo thung a ban pawh a fiam tha a fiam
amah hi a lanna kha a fiam le.
Dawtei han test hmasa ber teh.
Ah, ni ve ni. Eh. Ma nei lo pu bas. Eh, sok chin te.
I her deuh ngang ngang pawh khan awm zia nei lo ni maw? Te so han na deuh angem.
Ala nui mai.

Hei ti hian a la nui mai mai a nia, nui khawp mai. A chang loh a ni anga in lo ti mai thei a, a chang lam a chang lam awm chuang lo inang e. Tikhan a na miah lo maw? Aa min chawi mawi a ni e. Lehma piai ve tawh le.
Tunah pek zel an a piai na zo em? Junior Twelve mawi in. Fawk fawk mai in. Han ti rual rual a.
David lo ti ve teh. A awlai lah khan.
hei a piaitu tan pawh hianin a beidawn thlak awm dawn khawp mai a a piaitu nih pawh kawng leh lamah in thla hrum awm rum rum dawn chuvangin a piai ve duh hrim hrim in awm a nih chuan rul lam khua ah khan engtik lai pawn a kal theih reng a pan theih reng tih kha ka rawn sawi nawn leh a ni e.
Nasa theng ber khan. Chuan kinah a rualin hmai vun hi nge? Kut tang vun nen lam khan aw. Ngai ber aw. Em lo bo.
A che ve na dam tur chu ni.
Pezel i tha tawp i ni piai ngei em? Ka hauh a vun hi ka phih thla ang tih ka ring. I phih thla lo ang.

a lo no deuh lai awm te kha an la duh deuh ang a tih te kha in rin chuan in nang mahni thu chhuan in hmaia a lang chiang deuh thei turin hnai maw aw
ni sawk la mai mai lo
ang pam a char pur ringawt a nat a nat ri lo. Kutram hun vel te kha a te lai chuan na mahna te i ti deuh em?